Maal qabdaa rabbii kee biraa. An ofii kooti kiraa manaatiif qodaa taamiina jennaan jira birrii kuma soddoma toopiyaa maatii birrii kuma shan barbaadu qaba an biyya sadaqaan maatii irraa ka'a himuus hin barbaanne himees hin beeku kanaa olis namaa ta'eera rakkoo birrii kuma shantamaatii gadi baatee namatti hin himattu jedhee wallaahi cufe hin beeka hin himu immoo sakana kan haa taa'u ishi maalan godha jara keenya Hin du'aa jedhaan harkatti. Ummanni harkatti gate. Akkuma ummanni harkatti gate immoo an akka nama tokkootti birrii 30,000 Itoophiyaatiin mana kireeffadhee, dallaala kafalee, ji'a tokko kafaleera. Kana booddee immoo birrii 2600 jechuun kuma kudhan kudhan Itoophiyaatu kafalama kiraan manaasaa. Eessaa fideen kaffala moo nan balleessee immoo nan balleessee dhufee mucaa kana akkana gochuu nan balleessee yaa ummataa yoon balleessee natti himaa yoon balleessee hin balleessitee naan jedhaati lamuu hin balleessu. An amma san baase naa kafalaadhaan jiru. Horii naan taasisiin nan nyaachisiin hin barbaadu. Amma akkamitti mana hakimii galchinee mucaan kun akka inni fayyu goona? Yoo hin fayyines ittii dadhabaa wanni dhufe haa dhufu hin wayyu? Naa barreessaa mee. Tunuu itti dadhabnu, tunuu gargaarru, tunuu wayaalchifnu akkanatti mana ciisee du'uurra tunuu itti dadhabnu, tunuu itti faajnu, wanni dhufe dhufuu wayyuu mee yaada keessan hin dubbisa jechuudha daqiiqaa tokko sana booddee eh, gastiirra siin galcha gastiirra seentanii warri waadaa galtan qofti warri waadaa galtan qofti gastii ergadhaa gastii galtu sabboon hin booyinaa piliis booyichuu waa tokko hin godhuufi warri gargaaruu dandeessan immoo seenaa gastiin banaadha miti

Inni kun su'aa guddaadha. Rabbiin isa haa fayyisu. Dhukkubfateef miidiyaa irra ba'e. Amantanus dhiistanus feesbuukii qaba. Feesbuukii isaa irraa footoo hin qabu mucaan kun. Dhageessanii? Ijoollee as jala deemtee wasakoota wasakni dhalche nama arrabsitu ilaaltanii

Miskiinaa fi seexana adda baafadheen bilookii godhaafani naman jaalladhu hin diqqa bilookii godha hin boo'inaa itti ashaangullittii boo'ichaa hin erginaati boo'uu irra birrii dhibba tokko Itoophiyaan namnu nama dhibba afurtu jirra dhibba dhibba yoo gargaarre iyyuu kuma afur ta'a birrii Itoophiyaa moo kuma afurtama ta'a iyyuu kanaaf waan gochuu dandeenyu utuu dandeenyu calluma jennee ijaan ilaaluun hin ta'u mee mee warra gastii jiruu.

Wayyo. Dhiifama shi Hay tayyee dubbadhu.
Ayii mubee wallahi an baayee tokko akka kootti garaa na nyaatee waanuma qabnuuniyyuu bira dhaabbachuu hin dandeenyaa gurupii ijaariinii an amma akka kiyyaatti jechuudha waan hin qabuun bira dhaabbachuu nan danda'a wallahi baayee tokko garaa na nyaatee.

birrii tokko itti faginiif. Insha Allah rakkoo hin qabu. Sana booddee ati lakkoofsa kee keessaan naa ergita amman irraa baatee koodii wajjiniin guruppii nan hidha nama akka keetii akkana dhufee asitti fuuldura namaatti waadaa gale guruppii hidheen achi keessatti waliin taanee obboleessa isaa taanee mucaa kana qoree taanee Mubaarik eessa geera moo gurbaan kun mana hakimii dhaqeera jennee waliin wal gaafannee haga inni fayyutti walitti naannu.